Piyo piyo. Joluo joma li. Yaani joluo gin joma dry komo komo clickist. High class. Wa ane mokwongo jama in ang'o miluongori ni nyakwa jabila? Nyakwa jabila. Hmm.
Gino nobiro e le kaluwore gi yedhe makwara mulo mulo e bunge bunge gi. Hmm. Okay.
Hmm. Koro matiende nyakwa uh, kwaru jajuok. No. No, you can be jail for that. Uh, eh, ija kanyo mokwongo. Ah. Iwuok Homa Bay County koso Migori County? Kanti.
Mbona Wacha ng'ani- ni- ng'ani Migori, kia dala gi Migori, bwana? Migori. Setieko mago jojuogi. Ng'ani Wawuo kia dala wadhi.
gi, eh. Wawuo kore wadhi. Ye anyalo chwanyora kodi. We are sorry.
Anyite ni joluo gin joma lich. Mano e story mana apima. Eh. Kopenji ng'ama nokwongo bedo tandboi mar ndege. Eh? Ang'e ni ukia kata kanyo ukia.

To test no nyaka bed go mondo mi ing'e ni bwana in jamgori ma wuok kanye. Eh. Nyakwar jajuok dhi mbele gi wa- gi- gi- Koro kopenji ni ng'ano okwongo bedo tanboy mar ndege. Ang'e ni okia. Eh, mm, Miguna miguna. Miguna miguna. Koro yaw. Miguna miguna. Ngani, ngani, tuwaka- Koro- Miguna nobado kor ndege mowacho ni I can't board. Miguna. Eh? Ok inyal paro ma ji ariyo wuok. Bana jamigori ok nyagonwa mbaka i Nairobi ka to awinjo. Gimitim Ji panoran.
iso wach korona an akia an aol. Bana th- this this is this is a pandemic of the, of the Ele- epidemicity of of of the of the dry one of of of the alto coughing One. of the sneezing COVID-19. Come again.

the, the pandemic Gin ema omiyo warwako Koro- pampas mar dhok gimiwachono. ah, ah, iluongo na bwog rombe ok pampas Ah. bwana tuoni alwaji bwana tuoni to hinyo ji ndi lakini nitie kuma tuoni bwana kik iywag mondi nitie kuma Ah, tuoni kamane. nitie kuma tuoni okonyogo ji bwana juma bei ne timo timo mararacha Ai. nyathi mana mathin mana ma nyinge thagre kama dino mana sufurieche ka chiem nyathini otho nyathini kosetho joma be itedwa nochiem e liend nyathini nyathini to ne dine dine sufurieche nyathini nigi gope nairobi nyathini nyagi gowi nyaka kibanda manochame chapo madondo gibiro ng'ato chiemo dhi dalane oloko law oduogo e lain ochiemo odhi dalane odogo oloko law oduogo chiemo asto gima koro litna ng'ani dhi nyaka e tent mar jo nairobi No. to kawo Ah. sprite mang'ich to chamo Nyakwayo Bella. Yes.
I want to post the motion. Which motion? I want to uh, post the motion of today. Yes. anya dhi mbele gi ywak No, uh, which, which one? anya dhi mbele gi ywak Don't. Relax.
Don't.

Liel en liel. Liel en liel ba.
Sit.
Yes.
Bedno jadin sufria, liel en ang'o?
Kata jadin tiende ga. Whatever I'm going to say, iwacho itieko ni liel en ang'o? Liel en liel. In bi tieko kamano.
Yes.
Eh, bedo ni en japuonj. Liel en liel. Relax. Yes. Bedo ni en japuonj motho. Liel en liel. Liel. Mano kanya winjra kod. Bedo ni en chief motho e gweng'. Ah, liel en liel. Liel en liel chief.
Bedo ni en japiko ema tho e gweng'. Liel en liel. Kisa gi mawa nyi klas nyi klas abiriyo ok gine gi wang' achiel. Bedo ni en jaos mutura moro ema otho e gweng'wa kanyo. Liel en liel. Mano to liel malit.
Mano to liel malit. Jaloso nyama. Bed ni en eh, gini ng'at moro mogo ka mpango wa kando motho straight away. Liel en liel. Liel en liel.

to kawo sprite mang'ich Ah, to madho we are sorry wasefwenyo gima timre eh, ni jo kisumu piny gi jo migori nyalo bedo ni boy ni Gi jo South Nyanza. wiye donjo we luonga ni boyi bwana Thi- this DNA. nyalo bedo ni the chick the chick here here wiye It's donjo from- voicemail Uh, we are going to voicemail is from uh,

we know your behaviors and no uh, the characteristic the features and characteristics not So- behaviors we know the the that characters is what we cannot discuss and, and today. we know Yes. the manners wan gima mong'eyo is one thing liel kopo ni ng'ato otho ji chiemo wan gima di iwacho ni gima otimore marach en ni ande Liel en liel.
en di iwacho ni ni bwana ineno sani kaka koro ji chiemo e liete mane mado wacho ni otim ang'o oloto ma mano be gima noselor ma wan bende sani kata ka oponi choko liel tichoko achoka sani ng'e ni wayuto nikech koponi ochok liel wachoko achoka liel titero maiti to onge ng'ame timo ang'o chiemo onge ma kiseoro sani kata koponi oketi e whatsapp group mar liel